L-ispirazzjoni jew inkella t-tnebbih hija t-taħrika jew l-imbuttatura u l-gwida mill-Ispirtu s-Santu lill-awturi tal-Bibbja. Mod illi l-kotba tal-Iskrittura setgħu jiġu miktuba b'mod ispirat, b'mod imnebbaħ, u għalhekk jissejħu mbagħad il-Kelma ta' Alla, mhux biss kitba, letteratura, imma l-Kelma ta' Alla. Fil-fatt, l-awtur tat-Tieni Ittra lil Timotju, fil-kapitlu tlieta, vers sittax, jgħidilna l-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, Iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa. Dak illi Alla ried jgħid lill-bnedmin qalu f'dak li kitbu l-awturi umani, li kienu awturi veri, mhux biss, per eżempju, kopjisti jew kitbu dak li ġie iddettat kelma b'kelma lilhom. Fil-fatt, il-dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni dwar ir-Rivelazzjoni, jismu Dei Verbum, il-Kelma ta' Alla, Jgħidilna fil-paragrafu 11 li ommna l-Knisja Mqaddsa b'fidi ġejja mill-Appostli żżomm bħala sagri u kanoniċi l-kotba kollha sħaħ sew tat-Testment il-Qadim sew it-Testment il-Ġdid bil-partijiet kollha tagħhom għaliex miktubin bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu s-Santu u allura għandhom lil Alla bħala Awtur u bħala tali kienu mogħtija lill-Knisja. Biex jinkitbu l-Kotba Mqaddsa, jgħidilna d-dokument Dei Verbum, Alla għażel xi bnedmin u nqeda bihom waqt li ħalliehom jużaw il-fakultajiet u l-kapaċitajiet tagħhom. Hekk, bil-ħidma tiegħu fihom u permezz tagħhom, huma saru u kitbu dak veru bħala awturi veri. Dawk il-ħwejjeġ kollha u dak biss li huwa ried li jinkitbu. Għalhekk billi dak kollu li l-awturi ispirati jew inkella kif isejħulhom aġjografi kitbu għandna nżommuh bħala dak li ntqal mill-Ispirtu s-Santu. Hekk ukoll, bħala konsegwenza ta' hekk, Għandna nemmnu li l-kotba tal-Iskrittura Mqaddsa jgħallmu b'ċertezza, b'fedeltà, u anke mingħajr żbalji, il-verità li għas-salvazzjoni tagħna Alla ried li tinġabar fil-Kotba Mqaddsa. U għalhekk, allura, l-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla. Il-Bibbja, għalhekk, hija l-Kelma ta' Alla fil-kitbiet tal-bniedem imma ispirati minn Alla. L-ispirazzjoni tat-72 jew 73 ktieb tat-Testment il-Qadim u tat-Testment il-Ġdid flimkien fil-Bibbja kienet parti mill-azzjoni ta' Alla nnifsu li jġib il-Knisja, il-komunità li temmen, fl-eżistenza sħiħa u kompleta tagħha. Għalhekk il-Bibbja tista' tissejjaħ il-ktieb tal-Knisja, u minħabba f'hekk it-tradizzjoni għandha importanza kbira ħafna fundamentali anzi fil-kitba u fl-interpretazzjoni tagħha li tagħmel ta' dawn il-kitbiet. Fit-Testment il-Ġdid il-kelma ispirazzjoni nsibuha f'San Pawl fil-frażi l-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla, jiġifieri għandha l-Ispirtu ta' Alla fiha, semmejna fit-tieni ittra lil Timotju. li għandha l-ispirtu ta' Alla fiha hija mod kif inti tirrispetta l-isem ta' Alla flok tgħid li għandha lil Alla fiha. U l-awtur tat-tieni ittra ta' San Pietru għandu frażi tixbaħha ħafna, jikteb illi l-awturi sagri li kienu meta l-bnedmin tkellmu f'isem Alla Dan għamluh għax kienu mqanqlin mill-Ispirtu s-Santu. Mqanqla jew imbuttati jew imċaqalqa mill-Ispirtu s-Santu. U jgħid meta l-bnedmin tkellmu fi sem Alla dan għamluh għax kienu imqanqlin imbuttati mill-Ispirtu s-Santu. Sa bħala tifsira grammatikali il-kelma imnebbħa jew imqanqla jista' jkollha żewġ tifsiriet Dik l-aktar komuni, passiva ta' imnebbħa, Alla nefaħ, nebbaħ, ispira l-awtur biex jikteb, jew inkella anke bil-maqlub, kważi riflessiva, li l-kelma tispiralna lura, tonfħilna lura lil Alla. Allura meta naqraw jew nisimgħu l-kelma ta' Alla fil-Bibbja aħna nirċievu mill-Kelma lil Alla nnifsu. Sa xi wħud mill-kotba tal-Bibbja ma nafux min kitibhom, veru li l-Pentatewku l-ewwel ħames kotba tal-Bibbja huma attribwiti lil Mosè. Ma nafux il-ktieb ta' Danjel min kitbu, il-ktieb ta' Ġona min kitbu, Oħrajn nafu l-awtur min hu għax imniżżel fil-ktieb stess, l-aktar il-kotba tal-profeti. Għamos, per eżempju, jiftaħ kliem Għamos li kien mir-rgħajja ta' Tekoa. Imma mbagħad il-kliem tal-profeti huwa meqjus ukoll bħala l-kliem ta' Alla jew ta' Jahwe. Iżaija, per eżempju, fil-kapitlu 28 jgħid għalhekk isimgħu l-kelma tal-Mulej u jkompli bil-profeziji tiegħu. Ġeremija, isimgħu l-kelma tal-Mulej, dar Ġakobb, u intom il-familji kollha ta' dar Iżrael. U jkompli bil-lamentazzjonijiet ta' Alla kontra l-poplu. Ħożea, isimgħu l-kelma tal-Mulej, ulied Iżrael, u jkompli bil-kawża li Alla għandu kontra Iżrael. U l-profeta Ġoel l-istess, il-kelma tal-Mulej li ġiet lil Joel bin Petwel, u jkompli bis-swied il-qalb li għandu Alla għall-qerda ta' Iżrael. Il-ftuħ tal-ktieb ta' Ġeremija huwa l-każ klassiku ta' kif kliem il-profeta huwa kliem Alla nnifsu. U jgħid, Il-kliem ta' Ġeremija bin Ħilkija mill-qassisin li kienu f'Għanatot, fl-art ta' Benjamin. Il-kelma tal-Mulej ġietu fi żmien Ġożija bin Għamon, sultan ta' Ġuda, fis-sena tlittax tas-sena tas-saltna tiegħu. Ġietu wkoll fi żmien Ġeħojakim bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, sa tmiem is-sena ħdax tas-saltna ta' Sedekija bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, sa meta n-nies ta' Ġerusalemm ġew eżiljati fil-ħames xahar. Anke l-passaġġ mill-kliem bil-fomm għall-kliem miktub jidher fil-ktieb ta' Ġeremija nnifsu bħala li jridu Alla. U jgħid, U ġara li fir-raba' sena ta' Ġeħojakin bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, ġiet din il-kelma lil Ġeremija mingħand il-Mulej u qallu, Ħu r-romblu tal-kitba u ikteb fuqu l-kliem kollu li jiena għedtlek dwar Iżrael u dwar Ġuda u dwar il-ġnus kollha minn mindu kellimtek fi żmien Ġożija sa dan il-jum. Għandu mnejn id-dar ta' Ġuda meta jisimgħu bil-ħsara li għandi f'rasi li nagħmlilhom, Jerġgħu lura wieħed lura minn triqtu l-ħażina, u jien naħfrilhom ħżunithom u dnubiethom. Allura, kif ġiet il-konvinzjoni li mhux biss kliem espliċiti tal-profeti jew li qal Ġesù Kristu biss huma Kelma ta' Alla, imma li l-kliem kollu li hemm fil-Bibbja huwa Kelma ta' Alla wkoll? Kif waslet il-Knisja jew il-komunità li temmen biex taċċetta li l-ktieb sħiħ tal-Bibbja huwa ktieb sagru, jew inkella ktieb imqaddes, ispirat kollu kemm hu minn Alla? Fl-ispirazzjoni, Alla jagħti qawwa speċjali lill-moħħ uman tal-awtur. Din il-qawwa timbotta, tħarrek, iċċaqlaq ir-rieda tal-awtur uman, u permezz tar-rieda, il-fakultajiet l-oħra bħall-kreattività, l-istil u l-bqija. Jiġifieri Alla ma jmissx direttament ir-rieda tal-awtur uman u l-fakultajiet l-oħra, l-kapaċitajiet l-oħra ta' kif jikteb, għax inkella jkun qiegħed iġiegħel lill-awtur, imma jispira idawwal il-moħħu u jikteb dak il-messaġġ, dik l-ispirazzjoni skont il-kapaċitajiet tiegħu.